Ну, менә сез әйтеп киттегез инде Илгиз Зәйниевнең Бәби китабы. Болар барысы да өр-яңа китаплар безнең. Э, Бәби дигән китаптан да берничә э, пьеса әсәре. Э, бу мәктәптә менә балалар өчен укытучылар өчен бик әйбәт китап булды дип саныйм мин. Анда балалар өчен фантазия да бар, алар, алар өчен гади тел белән язылган ул. Диалоглар бик гади төзелгән, аларның шул алар лексикасыннан чыгып бүгенге заман баласының, бүгенге татар баласының лексикына лексикасына килгән бик файдалы китап. Э, э, китап э, нинди телдә татар телендә? Татар телендә. Ә менә бик кызыклы исем История татар дигән. История татар булыр инде. Аха, бу китап менә татар тарихы бит инде ул бик зур. Әгәр аны язып Язсак, аны язу. Шуңа сорам, чөнки әлеге китап бик нечкә. Бик юк. Әйе, монда томнар, томнар китер иде, шулай бит инде. Әмма менә аны менә шушындый нечкә китапка да сыйдырып була икән. Һәм ул гади тел белән, һәм гади укучы өчен аңлаешлы һәм бик тә структуралашкан хәтта менә тарих белән махсус шөгыльләнүчеләр өчен дә, кызыксынучылар өчен дә Э, татар тарихы белән э, кызыксынучылар өчен э, үзләренең фикерләрен үзләренең үзләрендә булган мәгълүматны структуралаштырыр өчен ул бик уңайлы һәм гади итеп эшләнгән монда тарих башлана безнең теге алтайдан башлап ул инде безнең эра хәтләрендә бишенче дүртенче йөз еллыклардан алып хун хуннулар алга таба анда Э, менә шул тарихның эзлекле рәвештә кыпчаклар э, болгарлар хазарлар э, һәм дә инде бу китап тәмамлана казан ханлыгы белән казан ханлыгы һәм казан ханлыгыннан кала тагын бүтән теге алтын урда таркалганнан соң хасил булган ханлыклар белән Рабит Батулланың менә яңа китабы дөнья күрде. Рабит Колакчын Тафи. Бу инде бик шәп китап, бик кызык китап. Моның менә рәсем авторы Юлия Щетинкина, төзүчесе Айсылу Галиәхметова. Балаларга бик моны актарып карарга бик кызык булачак. Бу картон китап. Бу гадәттә без без әле менә мондый мондый тәҗрибә әле безнең менә хәзер инде акрынлап киңәя башлаячак балалар өчен. Аңа тотып, тотып карага аларның балаларын, бәләкәй балаларны теге тактиль. Ә, картон дигәч, шундук сорау туа. Бу балалар өчен теге тиз арада тавыша алмасын өчен шулай эшләнәме картонлыгы? Ну, Яисә э, Әйе, тиз арада тавыша алмас өчен, аннан соң бит балалар аны тешләп тә караган. Шулай бит. Тешләп тә өзмәс өчен, гомумән, бу бөтен теге педагогиканы, бөтен э, менә бу кечкенә балаларга көйләнгән, э, алар, алар өчен махсус эшләнгән китап. Һәм тарих дидегез Миргазиян Юнысның Кыпчак кызы. Бу инде әдәби әсәр, роман дип аңлыйм.
Әйе, менә бу бу роман, монда ике роман бар һәм аның публицистик әсәрләре бар. Ул бу әле Кыпчак кызы дигән аның романы беркайчан да беркем тарафыннан да басылып чыкканы юк иде. Аны Равил Рахмани эшкәртте һәм Галимҗан Гыйльманов төзүчесе. Э, э, белгәнебезчә бит инде миргазан юнус ул э, сәяхәтче ул аның аның кызыклы сәяхәтнамәләре бар әмма бу очракта менә күргәнегезчә исеменнән кыпчак кызы монда инде мәхәббәт элементы үзенең аның үткән яшьлегендәге булган бәлки шуннан формалаштыргандыр аны Шуңа күрә бу кызыклы булыр. Ягъни, монда ике элемент кушылган, сәяхәт һәм мәхәббәт. Менә Әлегә... бу яңа китаплар, ә иң популяр китаплар исемлегенә күз салсак, анда ниндиләр булыр? Иң популяр китаплар, алар барысы да безнең э, иң күп сатыла торган, иң күп укыла торганнар, алар балалар китаплары. Моннан кала матур әдәбият, аннан кала тарихи, менә тарихи китапларны, э, этнографик китапларны гомумән э, күп алалар, күзәтәләр. Аннан соң Иң күбесе, мәсәлән, безнең интернет-сайтта, Таткнига нокта ру дигән сайтта, анда сатыла, бик күп алалар энциклопедик сүзлекләрне, белешмә, белешмә китапларны. Болай караган вакытта, иң кызыгы дип әйтим, әйтермен инде мин, иң, иң матурлары, алар безнең альбомнар, әлбәттә. Татар китаплары бар, алар күп, алар чыгып тора, күз тимәсен, әлеге эшегез дәвамлы булсын. Ләкин бер четерекле мәсьәлә бар, аларны табып булмый, дип зарланучылар бик күп.

Мал урамы да Казанның үзәгендә ачылды. Заманча җиһазландырылган, матур дизайн белән шундый шәп теге яңача анда балалар өчен рәхәтләнеп өстәлләр бар, рәсем ясап утырасылар килсә, әти-әнисе. Балалар мәйданчыгы аерым.
Бал үзенә үзенә күрә. Әйе, аның янәшәсендә кафе бар, аның янәшәсендә, әгәр дә үткәр без автограф сессияләр үткәрер өчен кирәк булса, анда мәйданчык бар үзенә күрә. Менә Ә менә шул китап кибетендә авторлар белән бәлки ниндер күрешүләр, очрашулар оештырга җыенмыйсызмы? Җыенабыз. Без инде ул андый практика безнең бар иде, болай да. Әмма без аны менә хәзер яңа кибет ачылгач инде, әмма без аны тагын ныклап активлаштырачакбыз. Алла бирсә. Әйе.
Айдар әфәнде, бик зур рәхмәт. Эшләрегез уңышлы булсын. Яңа китаплар һәрвакыт чыгып торсын. Кулга тотып укырлык китап безнең татар милләтендә берүк бетә күрмәсен. Әлбәттә, моңа сезнең эшчәнлегегез турыдан-туры бәйле. Рәхмәт.
Бетмәсен, аллабирса.